Silav û rêz temaşevan hêja. Em di bernameya Helbestê Nemir de dîsa bi hev re ne. Em ê îro helbesteke gelekî xweş ji we re bixwînin. Navê helbestê Marşad Qur'anê de ye. Navê ev helbest ji hêla şeş melayan ve hatiye nivîsandin. Ji wan şeş melayan yê ku em navê wan dizanin ev in, Mela Zahid, Mela Mihemed Salih û Mela Mihemed. Em navê ve her sê çareka zanin. Wek ew ê dêm navê wan dizanin. Şeş mela li ser vê helbestê sekinîne û em bêjin helbesteke gelekî. Xweş nivîsîne. Navê wê me got Merşad Quranê de. Em karin bêjin ev helbest bi çavê pêşeş mela ye em bêjin yê helbestvan e. Quran çi ye û çawa ye? Gelekî xweşik li ser sekinîne û helbesteke xweşik derketî holê. Ev helbest beriya niha di kovarê de hatiye weşandin. Em jî dixwazin niha ji we re bixwînin. Guhdarî ke Eycan Fida azadî vat Quranê de. Jîn û edalet û xweşî heyî ne tevt Quranê de. Tama şevanê hêja bi guhdarî ke eyican fida. Dibêje xwendevanê xwe re dibêje guhdarî bikin ke Quran çi ye. Azadî vat Quranê de. Dibêje azadî, em bêjin serxwebûn, serbestît Quranê de ye. Em karin vê bi gelek Maneya fêm bikin, Azadî yanî em bêjin serxwebûn, kesekî bi dilê xwe tişta bike û wek êdî jî di dînê me de weke ku tê gotin dibê em bêjin zor û teadayî tune ye. Yanî ti kesî em bi zorê em berî dilê wî bêyî dilê wî em nakine misilman. Zaten ti bêyî dilê wî bê ew misilman jî hesêb nabe. Weke ku dibê divê bi dilê xwe qebûl bike û bi devê xwe bi zimanê xwe jî bibêje. Yanî di Quranê de, em karin bêjin jî di dînê me de azadî heye, serxwebûn heye, serbestî heye, zor û tedayî tune ye. Û jîn û edalet û xweşî. Jîn yanî jiyan em karin bêjin û tişta cihndar, tişta jîndar tê de heye û edalet. Em karin bêjin riknekî Quranê jî ev e. Quran hatiye ji bo ku li ser rûyê erdê edaletê temîn bike, ku em bêjin neheqiyê ji ser rûyê erdê rake û her heqê yê heqa bidê û yê naheqa jî ji wa bistîne. Edalet û xweşî, tişta xweş, tişta baş jî heye û dibe heyîne tevt Quranê de. Ev hemî tiştê xweş di Quranê de hene. mewcûd in. Qur'an e, qulpa naqet e, ew ji me re tek dewlet e. Bê zilm û zor û zehmet e, azadî vat Qur'anê de. Berê temaşevanê je dibe Qur'an e, qulpa naqet e. Yanî qulpeke naqetê, naşikihî. Mana vê çi ye? Ne ku em bêjin Qur'an qulpeke, ev bi bi şekilê teşbîhê, bi temsîlê gotiye. Dibe Qur'an Ti cere em bêjin xelet naderkevê. Em bêjin şeş hezar û em bêjin şeş sed û tiştek ayet tê de hene. Hemî jî rast in. Em karin bêjin xilaf ti cere dua de tune ye ji ber ku peyva Xwedê ye. Em bêjin wehî ji Xwedê Teala hatiye. Tiştê xelet, tiştê em bêjin ne rast tê de tune ye ji ber ku Xwedê Teala şiyandiye û li gor dînê Îslamê jî însanekî bi Xwedê Teala bawer û kir û em bêjin kitêb û pêxemberiyî bawer kir ji her tiştê wî jî lazim e bawer bike. Yanî ku bêjê em ji Xwedê bawer kir, em ji gelek ayeta jî bawer kir lê filan ayet edbê qey nexwe nexwe şike ne rast e xelet e ku wê bêjê bi wê jî ji dîn derkevê yanî. Li gor dînê îslamê lazim e însan her tiştê Xwedê Teala qebûl bike. Ji ber wê gotiye Qur'ana qulpa naqet e. Ew ji me re tek dewlet e. Gotiye ew ji me re dewleteke tenê ye. Em karin dewlet bi du maneya fêm bikin. Maneyek jî ew e em bêjin dewlet hikûmet û em bêjin meclîs û artêş û ew in. Em bêjin eskerî û tiştê wilo ne. Û maneke dî jî dewlemendî ye, em bêjin zengînî ye. Dilşadiye gotiye Quran ji me re tek dewlet e. Yanî bi her du şekla jî em karin fêm bikin. Quran ji me re dewlet e, dewlemendiye. Bê zilm û zor û zehmet e. Zilm di Quranê de tune ye. Yanî li gor em bêjin peyvên Xwedê Teala hatiye nivîsandin. Hemî ayetê Xwedê Teala ne û em bêjin li gor Quranê însan tev bigerin. Li gor wê em bêjin qanûnê xwedê înin. Ti cara zilm ti kesî Nabê ji ber ku Xwedê Teala însan afirandine û ev qanûn jî Xwedê Teala ji boî însan a em bêjin nazil kiriye. Ê malûm e ji Xwedê Teala peyve ti kes însan a bi heqê xwe nas nakê. Ji boî wa re jî ji boî wa jî gotiye edaleta xweşik, edaleta ya em bêjin heqîqî Qurana Kerîm e, Şerîata Qurana Kerîm e. Bê zilm û zor û zehmet e. Zor û zehmetî jî tê de tune ye. Yanî di Quranê de em bêjin çiqas însanek li gor dînê me zehmetiyekê bikişênê jî ew zehmetî bi dinya me re em karin bêjin mehdûd e, bi sînor e, li axretê en a zindan em karin bêjin yê jê re baş bibê. Û gotiye azadî va di Quranê de, dîsa gotiye serxwebûn û bi dilxweyî dîsa di Quranê de ye. Ev rêya rast a bênewal Tê de bibin em tevheval. Hev re bigihêjin em kemal. Arzuyên me di Quranê de. Temaşevanê jî gotiye ev rêya rast a bênewal. Yanî weke me gotî di Quranê de tiştekî xelet nîne, her tiştê wê rast e. Tiştekî em bêjin haşa derew û xeletî tê de tune ye. Ji ber wê gotiye rêya rast a bênewal e. Yanî em bêjin peyveke tenê jî ku em lê şik bikin tê de tune ye. Tê de bibin em tevheval. û em bêjin ji ber ku em hemî evdê Xwedê Teala ne, em gelek em em bibne heval, em hej hev bikin, em ji hev hez bikin, em nêertî û nexweşiyê nekine neqeba xwe de. Hev re bigihêjin em kemal. Dibê em ê bigihêne kemalê, em ê bigihêne mukemeliyetê, tişta ya herî xweş. Divê em bigihêne wê, weke ku dibêjin, Dinya çi ye? Gotine em bêjin pêşiyê me, em bêjin bav û kalê me, gotine dinya kemal û zewal e. Yanî xweşî û nexweşî ye. Yê ku li ser rêya Xwedê herê em bêjin ji rêya Quranî dernekevê ji wî re kemal heye û yê ji wê re derkevê jî neuzubîllah ji wî re jî em karin bêjin zewal heye. Hev re bigihêjin em kemal, em ê bigihine kemalê tişta xweş. Arzûyên me di Quranê de Gotiye, Daxwazê me û tiştê ku em dixwazin jî li vê dinya û li wê dinyayê her tişt jî dîsa di Quranê de heye. Quran ji me re hediya Xuda, ji dil bikin pê îbtîda. Nûr û seadet û huda, heqqaniyet Quranê de. Dema çavan hêja, divê Quran ji me re hediya Xwedê Teala ye, ji Xwedê Teala re, ji Xwedê Teala hatiye ji me re Hediyekeke, em bêjin xelateke gelekî bi qedr û hêja ye. Berî enha bi nêzîkî hezar û çar sed salî ji pêxemberê me Muhemed aleyhîsselatû weselam re hatiye nazilkirin û bi qasidiya wî jî ji însaniyetê hemyarê, yan bêjin ji hemî însanan re jî hatiye nazilkirin û ji Xwedê Teala hediyeke gelekî xweşik e. Em karin bêjin ku însanekî em jî hez dikin, însanekî ku em hejê dikin Xelatekê hediyekê dê meriv, mirov gelekî keyfxweş dibê. Miho wê hediye deyne dereke xweşik, heta carna jî heta miho wî sax e jî miho wê naavêjê, miho wê dihilênê. Quran jî ji Xwedê Teala hediyek e ji me re, lazim e em ji her tiştî bêhtir qîmet bidinê de. Lê belê mixabin em gelek caran wê nakin. Em bêjin hevalekî me mektûbekê ji me re bişînê em dibêjin gelo ka çi gotiye hevalê me, ecaba çi tê de heye, em bilez divekin û em lê dinerin em dixwînin. Lê belê Quran ji Xwedê Teala hatiye ji me re, em bêjin peyvê Xwedê Teala ne û tê de xeletî û gengeşî û tiştê xirab tiştê nebaş jî tê de tune û dîsa jî em li gor qîmetê wê em qîmet nadin em ji xwe re dibêjin ser navê xwe dibêjin em qîmetê wê kêm zanin. Quran ji me re hediya Xweda ji dil bikin pê îktîda

Nûr û şemal di Quranê de. Tema şemal hêja dibê tê de tune ava genî. Em bêjin yanî ava genî çi ye? Bi maneya tiştê xelet, tiştê nexweş, tiştê em bêjin çew tê de tune ne haşa. Ava genî bi temsîlayê gotiye tê de tune. Herî û dûman û tenî. Herî û dûman û tenî jî tiştê em bêjin bi qirêj in, tiştê ku însanan dilewitînin, bi qirêj dikin, gemar dikin, serwasek nîye. Weke ku em bêjin herî xwedê ku av û. Ax tevlî hevdû dibe, dibe herî em bêjin bi çek û cilê însan ve dibe lewtênê û dûman jî em bêjin dû, dûyî pîs e, dûman pîs e û tinî jî em bêjin leke ye, dûman. Ev tiştên ne baş in. Gotin ev tiştê wisa, ev tiştê halo tê de tune ne. Tiştê em bêjin nexweş tê de tune. Ronî didê rû û enî û rehniyê didê rû û eniyê însan e. Em karin vê jî bi gelek mana fêm bikin. Ronî didê rû enî yê ku Quranê bixwînin, yê ku li ser rêya Xwedê bin, ser rêya Quranê bin. Bi rastî jî em karin bêjin nûrek di wecihê wa de xuya dike. Em bêjin wecihê we, rûyê we bi çekî nûranî dibe em karin vê bêjin. Û wekî dî jî ji ber ku rêya rast ji însana re dibêje, li pêşiya însana li ber çavê wa jî dîsa dibê nûr û dibê em bêjin çira. Û nûr û şemal di Quranê de dîsa rehnî û em bêjin şemal û rêya rast dîsa di Quranê de ye. Hîkmet feşan û zînde ye, şefqet û rehmet tê de heye. Ji Reb ji bo me hediye ye, armanca me di Quranê de. Temaşe ban hêja, dibê hîkmet feşan û zînde ye. Hîkmet feşan, em bêjin tişta hîkmet tê de heye, tişta mantiq, mantiqî tê de heye, tişta rast tê de heye, tişta aqlî.

Em bêjin tiştekî li dijî aqil, em karin bêjin tune ye. Yanî xwtê ku tu tu dixwînî, tu zanî ku aqilî ye, ne dûrî aqil e. Lê belê carna jî heye însan hemî fêm neke, ji ber ku fêhmeyî kêm e, heye bêje ev ne aqilî ye, lê ew xeletiyek e. Hîkmet feşan û zînde ye û her û her can e. Em bêjin Qurana Kerîm pîr nabe, da dewamî can e, îlmê wê kevn nabe. Û şefqet û rehmet tê de heye. Em bêjin şefqet û rehmet jî em bêjin di xesiyetê Xwedê Teala ne û Xwedê Teala ew xesiyetê xwe dane însana jî, dana em karin bêjin heywanan jî. Şefqet û rehmet yanî em bêjin dilşewatî, em bêjin daye însana û ji însana re tewsiye kiriye, gotiye bila dilê we bi însana, bi heywana bişewitê, bila rehma we li ser her tiştî hebe. Tiştê ku bi rehm, tiştê baş Tê de di Quranê de heye. Û ji Reb ji bo me hediye ye. Em beriya niha dîsa ser vê sekinîn. Xwedê Teala hediyeke, xelateke gelekî xweşik ji me re şiyandiye bi navê Quranê. Û armanca me di Quranê de. Daxwazê însanê me jî dîsa di Quranê de hene. Yanî em bêjin însan çi dixwazê, li vê dinyayê jî li wê dinyayê jî dewlemendî û em bêjin keyfxweşî û dilşadiyê dixwazê. Û em karin bêjin însanek ku li. gor Quranê hereket bike, li gor Quranê tevbigerê li vê dinyayê jî û li wê dinyayê jî bi izna Xwedê yê her û her serfiraz bê, yê keyfxweş bê. Pîr nabê cane tim dijî, sifra wê qet nabê rijî. Her cins mearîf tê tijî, hevrazî çûnt Quranê de. Belê temaşe van îja bê pîr nabê cana tim dijî Qurana kerîm pîr nabê em dibêjin alimê îslamê jî dibêjin Qurana kerîm pîr nabê çiqa dibê can dibê dijî weke ku em bêjin heya însanekî ew jî bi riha dijî her wextî ji ber çi ji ber ku em bêjin însan cana gotine ye ku em bêjin Neyarê Îslamê gotine, Qurane Kerîm berehna bi hezar û çar sed salî hatiye nivîsandin, hikmê wê nema, wextê wê bûrî. Hal bike em karin bijin ev gelekî tişeke xelet e. Ji ber ku ji berehna bi hezar û çar sed salî û îro gelek tişt nehatine guhartin. Çi hatiye guhartin? Em karin bêjin. mekîne hatine guhertin, em bêjin wasita, wesayît hatine guhertin, lê belê însan dîsa eynî însan in. Em bêjin tevgerê însan e nayêne guhertin, weke ku rastî dîsa baş e û em bêjin derew û neqencî dîsa ne baş in. Ji ber vê yekê Qur'ana Kerîm ji ber ku li ser hîkmetê sekiniya ti cara qedrê wê kêm nabê, weke ku em bêjin carê insana Pevre çi daya difirotin dikirîn? Em bêjin heywan difirotin dikirîn. Yekî em bêjin heywanek da, yê dî ji dêla wê em karin bêjin genim di dayê de, tiştekî wisa di dayê de. Lê lazim bû yek yekî hîla neke. Îro însanek jê xaniyekî difiroşê, an em bêjin telefonekê difiroşê, televîzyonekê difiroşê, em karin bêjin tirimpêlekê difiroşê, dîsa Ew em bêjin Trumpê lekê bide ewê dî jî li ji miqabilê wê de pere na didê wî însanî. Dîsa divê her dik jî li hev hîla nekin, her dik jî di bazara xwe de rast bin, dirust bin, li hev hîla nekin. Yanî Qurana Kerîm em nikarin bêjin ji ber ku mekîne, wesayît hatine guhertin em nikarin bêjin hikmê wê nemaye lazim ew jî were guhertin. Ev tiştekî xelet e. Sifra wê qet nabê rijî. Em bêjin Qur'ana Kerîm dawamî me got dijî em bêjin cane û sifra wê ti cara em bêjin kevin nabê û em bêjin hukmê wê narabê. Her cins me'arîf tê tijî. Dibêje em çi cinsê ilm û îrfanê hebî hemî tê de hene. Maneya vê çi ye? Yanî em karin bêjin Qur'ana Kerîm bi qay kitabeke dîrokê li ser dîrokê nesekiniye an jî ya bi qay ya erdnîgariyê li ser erdnîgarî, cografyayê nesekiniye lê belê Em karin bêjin ji her ilmî, ji her îrfanê şifrekek, em karin bêjin tilsimek di Quranê de heye. Remzê hemiya tê de hene. Wextê ku insana Quranê baş guhdarî bike, ji hemî ilma ve em karin bêjin ku wê pêş diherê. Lê belê Quran bêjin qayê kitêbê dî li ser Ve elma sekinî bana, ê divê bqay kutubxanekê mezin bana, ew jî nemimkun e. Ema em karin bêjin, ji hemî elmî nev'ek, cinsek di Quranê de heye. Û hevvirazî çûn di Quranê de. Em bêjin pêşveçûn û em bêjin xweşî û em bêjin zanebûn, dîsa di Quranê de heye, mewcûd e. Eyyûbiyan tedî çi reng, zelîl kirin cumle fireng. Berdane dinya nabû deng. Wan dî şereft Quranê de. Belê temaşe me nîşan dibê Eyyûbiyan te dî çi reng. Eyyûbî dewleteke belê niha nêzîkî hezar salî hukm kiribû. Dewleta Eyyûbî dewleteke misilman û dewleteke kurd bû. Di wextê ku em bêjin ehlê xaç, ehlê salîb artêşa we bi ser alema îslamê de girt û em bêjin Quds ji destê misilmana derxistin, dewleta Eyyûbî di di bin serdariya Selaheddînê Eyyûbî de di şerekî giran de di şerekî mezin de Quds careke dî ji destê em bêjin xirîstiyana derxistin kete bin destê misilmana de. Ji ber wê bi Eyyûbiyan tedî çireng zelîl kirin cumle fireng. Fireng hem bi ji bo Fransa ji dewleta Fransa û hem jî ji bo ya Ewropa hemiya jî Tê bikaranîn dibê zelîl kirin cumle fireng malûme di herbê de û hemî em bêjin li dijî hemîya bi ser ketin dibê berdane dinya nav û deng. Selahedînê Eyûbî û dewleta Eyûbîyan bi vî şerî em bêjin nav û deng berdane dinyayê em karin bêjin dewletê Ewrûpî di nav alema Îslamê de vî qumandanî vî eskerî çêtir nas dikin vê dewletê ji gelek dewleta bêhtir nas dikin wan dî şereft Quranê da. Dibê wan yanî Eyyûbiyan di Quranê de şeref dîtin. Temaşevanê hêja helbesta me xilas nebû rastî lê belê em îro jî gihane dawiya helbestê nemir wextê me xilas bû. Em dixwazin di helbesteke dî de, di bernameyeke dî de vê helbestê ji were timam bikin. Em vênakê xilas bikin, bi dawî bikin. Îro em ê li vê derê bibirin. Heta bernameyeke dî bimênin di xêr û xweşiyê de.